Azul fell-awen, azul fell-awen, azul fell-awen. Alef iberdan. Ṣbaḥ lxir d rrbeḥ fell-awen. Ass-agi c'est une petite analyse mais de grande envergure, de grand, de grand sens, lmeɛna tameqqrant. Wallah, wallah, wallah, wallah, wallah, ad iger Rebbi ad kerfeɣ ad d-greɣ on décapit Charles, c'est ma dernière vidéo, ɣef ayen yeɛnan la politik neɣ tadukli leqbayel neɣ win win ibaas-agi wallah ma mazal ad xemmeɣ par ma xemmeɣ din vidéo isefra neɣ lḥaǧa neɣ neɣ ɣef lsosiyal neɣ rien du tout si sérieux kem ara ggreɣ ulac awexxer ar deffir ulac dinna tiqilayin tadduyin tagalit taẓalit kini akka gigi si mi principe i gan akka si ma dernière vidéo i je dis bien ɣef tdukli

mačči d ccab ccab am teqḍeɛt-nni ur ẓriɣ ara n wacu bulli neɣ anda ẓriɣ nekkini mi ur sɛiɣ ara ameksa amek amek ara lḥun almumnin mačči d adderwec i dderwceɣ je dis bien imaginez vous wigi i d-uddreɣ akka gi c'est pas la peine que je cite les noms neɣ je cite neɣ anda ẓriɣ nekkini ad citeɣ ad cikka akk li granchant kra itmagrat maɛtub wihin maɛtub yemmut ad t-irḥem Rebbi akk li gran yidir wihin farḥat docteur Saɛdi akken ma llan ḥebsen qelɛen-asen acan-nsen Saɛid Dexli tous nos acteurs je dis bien tous imagine-toi ad daklen imagine-vous ad daklen wigi

Ula, ula d imɣaren-agi d-iqqimen, ttidiren imɣaren-agi d-yecfan i lgira, ad ḥedren i tdukli n tmurt taqbaylit. Ya Abadallah. Sigrab, sigrab, sigrab, asigrab ayen akka la iḍerrun yid-neɣ. Ah? Aḥqar bar simmal ula d awal-nni eh, semman-aɣ aqbayli am uɣyul, wis yettanfar i uɣyul ad yečč yid-s.

amek taneṣrit-inek euh, les valeurs-inek euh, anta d bord un rabbin acu as teččeḍ kibran acu as teččeḍ la deuxième guerre mondiale dɣa ci ččan euh, uccanen ččan ur ẓriɣ ad acu ččan ur mmuten ara acu as teččeḍ kibran-agi mi si grave ah je parle pas c'est pas parce que je suis du Maroc nek d taqbaylit i y-iɣaḍen almumenin

dayen ttuɣ ttuɣ tismis d tidigron ǧamal zennati wayeḍ wayeḍ wayeḍ wayeḍ assen akken ma llan meqran iṭṭel rebbi akk ad slen ma hdat n rebbi si tahu d nutni yettwalasen cabagi ini pan kurmur cab aqbayli le peuple kabag d aqbayli zma d-kseḍ 25 pourcent glan ibili wiyiḍ walu wiyiḍ n waten d-yesakun d kunwi ma la kun-id-walin tedduklem ya abadallah ma texḍa tdukli vuna li palwan u lehmayla wacu nezmer ad nexdem ad nesferḥet ad tesferḥem imɣaren-agi d-iqqimen ad ḥadren i tdukli tmurt teqbaylit ad s-ǧuǧǧeg mačči d adderwec i nedderwec ula d wid ula d nuẓen sentre Rebbi ula d nuẓen sentre eh, ad xemmen tameɣra ad xemmen tameɣra ad wis eh, daxel dans les expériences d'Allah, ils vont faire la fête sur l'union de la Kabylie. Ya Abdallah.